CBI channel a rak ka leng tawntu Lai hritlai ka miphun hawi dawt hna, hika hin tutan ah van na langhter hna le video zong van zoh chih. Cun online zong a van lin sang ngaimi Voice of Myanmar nih hika hin video van langhtermi kha ka van lak chin i Zeisi poah kan van zoh ṭi hna lai i SSP, SAC ralhrang kan ti lai cu mi nih Magdalene hlei khuazing ah khan thanhnak a tum cu zeidah a si ti si ahcun tlangcung hriamtlai le PDF minung zanga le paruk cu kan sinah an ap ti kha Magdalene hlei khuazing ah thennak tuah hihi ah hin nu naupawi le hliamtuar zong an tam ial an tel ti kha a chim an chimnak kha ka van i ceih hna lai. Uh, cilawng si rih lo i mihi kan kal hlan ah tutan uh, Chin co uh, Chinland cozah nih ralkap uh, training ralkap thar laknak tu i cucu ahcun mino zathum leng kha uh, ram caah thazaang Chinram kilvennak caah thazaang uh, kai tel ve ko lai tiah minung zathum leng kha an pe i cucu ahcun uh, nizan ah khan uh, onnak puai zong ṭhining onnak puai zong an tuah le minung tampi nih makha an tlaihmi hna mino hna kha uh, Tangka ting zahnih in tlenh ding timi kha an chim el tiah tiah khan tam bia leng khakha a si lo mu. Mah khakha minung kha tlenh ding hrim timi kha Chinland cozah nih a timi si lo. Minung kha mi zei bantuk an si zongah mirum fa pek an si ah mi zei bantuk fa an si zongah khan ralkap ṭuan i kumthum ṭuan kumthum a ṭuan huam ti lo si le Chin ralkap a ṭuan huam ti lo si le kum thum chung kum thum a ṭuan hnu ah khan aa dinhnak kha a lak khawh ti kha thenhmi si. Aa mi tampi nih an ralkap an va lak hna an ti khawh vemi cu aa nan fale te Zamtermi kha an um caah khan mu nulepa nih zamtermi an tam tuk tikah khan cu nan zamtermi hna nan van chuahpi hna lo cun tangka ting zinhnih nan liam la ti bantuk hna kha an chim an timi kha a chim zong an chim khawh men nain Chin Land Council nih cucu policy ah mi ralkap ṭuanter ding i a tel a telmi si lo timi kha ka han van chim chih zong ka duh. Le hi ah hin kum hlei riat in kum kum sawmthum le kum ruk mi karlak nih hin ralkap kum thu kum, kum thum chung ṭuan ding kha si kum thum a ṭuan hnu ah khan zei si poah ah dinnak a lak khawh ti kha a ummi si. Le Hi i kong a van len tikah khan mi tampi nih zeitindah an ti ti si ahcun kei cu Chin CNA si zongah Chin ralkap hna caah thazaang ka pe ti lo ka tho ti lo ti bantuk hna kha nan chim len sihmanhsehlaw miphun le ram a daw taktakmi miphun le ram a dirkamh tuk takmi Chin miphun pei ka si cu timi a van ruatmi hna nih cun tutan han dollar zazat thlan piak ti kan van chim ka van phi hala mu Chinlung media ah Chinland club tlang aunak an piak mi su mu hi kan van ruat la mat ne hlei ku a Chinlung media nih langter mi cu Pu Robert Diamond a Okay, dollar thong hlei hnih thong hlei hnih lawng te kan pek mu bantuk manu minung hlei khat nih thong hlei hnih lawng te pek. Mi tampi nih cun mi hi ralkap tlaihnak kan tu an tuah mi ah ralkap thazaang uh, Chin ralkap caah thazaang ka pe te la lo an ti sihmanhsehlaw miphun le ram tu tu hna nih cun ah kan mino hna nih mah tluk in miphun le ram caah minung zu thum leng nih tu tan ah thazaang an van chuah mi ah kan ram kilvennak ding an ti i hika hin van tuan manu dollar thong hnih thong hlei hnih cio bak an va pek cang cucu ahcun a luan cia mi hen zazat thlan pek rih ti si ahcun ka van langhter lai hi ka hi minung tam il nih hin an van pek than ni hi minung kul le hnih leng nih an van pek i ting khat reng lo chuak cang mu le cucu zeitindah mi hi thawh ning cang hi hi ka han Tennessee ti si ahcun zeitindah Tennessee ti si ahcun Chin club nih member vei a langhter mi ah khan ka va zoh hau si lo Diamond Club hi uh, a club club te nan ṭhen i phunli an ṭhen mu Diamond Club ah hin thong hlei hnih Platinum ah hin thong nga thong nga in thong hlei khat kalak cun Gold Club an ti thong hnih le zanga in thong li le zakuak alak uh, Silver Club an ti thong khat le zahnih in uh, thong hnih le zali le sopua le fangkua mi kalak ah hin uh, hau cio po a ter kho ni ding si letu ten na hin van tuak bulaw diamond club thong hlei ni minung pakhat ni kum khat ca a thawh ding mi hi an khua zong an van tial di hi koket an khua an umnak khua zong van tial di zo dollar thong hlei ni bak an va to nang le kei midang nih cun Ah, kei cu ah tutan mah bantuk an tuahmi ah tutan mah bantuk an tuahmi ah kannih cu kan i tel ti lai lo le kei cu thazang ka pe ti lai lo an van ti an nan van ti lio ah zom hanu minung hlei khat bak ni dakaw miphun le ram caah thong hleihnih dollar thong hleihnih kawlram tangka cu va tuak hmanu zazat khi si mi dok awk pek lan ti cang cu le tu te na mi tampi nih a ke kan vui kan vai mi ralkap an duh na na lo an tuan ter hna le a kan do mi ralhrang nak in ṭih an nung deuh ti bantuk hna kha kan chim sihmanhsehlaw kha bantuk kha kan ruah ding se lo zeicah ti si cun miphun le ram ca kan van thok ka an van thok ka si tikah kan anek ro ruang le hrang tuk hin kan ruah men lai sihmanhsehlaw zeicahtiah cucaah American ummi zong citizen kan nih cio zong kan kan la i kan lak tikah atu ah Iran he tahchunhnak kan chim si Iran he an do i am hi an ral he van khi van kal deuh se law citizen simi paoh vialte hi ralkap tuan dih ding kan se kanmah cio zong kanmah hi kawlram kan zamtak nain kan citizen kan la i mipem dir hmun kan dir nain sima cu a ram sinak kan lak cang i cu bantuk ahcun ralkap tuan dingmi dir hmun kan se ṭhithiam le a ralkap khi meithal kan va tlaih khawh lo hmun ah thil sutu tel ah maw, rawlchumtu tel ah maw, zei dangdang kan ti khawh tuk cio ah khan ralkap ai tel dih ding kan si. Le ka hin chim ka van duhmi cu nang le kei zong kan miphun kilvennak ding ah tutan ah mino tampi nih Ti bantukin kan miphun le ram kilven dingah minung zathum liang nih atu training an ni khat ni hnih nak an ot cang. Maw cu cun nang le kei zong chawva tampi kan pek i thazang kan chuah kha herh ti kha ka han van chimchi zong ka duh. Le hi hi ah hin pakhat la pakhat vuivai siloin ah Chin ram kilven nak caah Mino mah zet hmanh nih an a thawh cang i kei zong nih ka chawva tel in kai thawh ve lai. Kan Chinram kilvennak caah kei zong aa ka tho ve lai tiah thatho ngai in a tim cio hna si. Pakhat le pakhat kan a soisel le pakhat le pakhat kan a thangchiat le pakhat le pakhat kan en tai pengmi nih hin kan miphun le ram kilvennak caah cun thazaang a ṭhawnnak si loin minung pakhat

PDF minung zanga le pakua kan sin ah an ap tiah matthlan hlei ku ah khan hika hin manle ramthen central comment headquarter headquarter ah khan sunglawi ngai in donnak puai le conglomnak puai zong an tuahnak kha hika hin an van langter i hi ya hin minung minung zanga le paruk an si i nunau zong tlangcung hriamtlai le PDF ti kha an van langhter le zei si poah Kawl ralhrang nih mihi hi a van langhtermi ah hin khoika hruaimi khoika ti bantuk kha fiangfai te langhter lo tikah khi hriamtlai tu ten ah mi tampi nih comment le vei an tialmi cu hriamtlai mi hna mino pawl hna an thinlung vaivuanhnak ding le an thinlung zornak dingah amah ralkap nih minung an tlaih lila mi hna an langhtermi zong sa kho ti kha tam ial um le cu zei si poah PDF nih PDF zong vai ap ko hna seh, mi zeizong vai ap ko hna seh, tlangcung hriamtlai a ṭhawng ti a ruahmi hna i i zong an tang rih i ah cun ah KNDF cun KIA CNF CNA zong an tang rih cucaah cun PDF CDF ap ko hna seh poi lo hriamtlai a ṭhawngmi minung tampi an um rih i hi ahhin van peh sok ka duhmi cu minung tampi nih kan lung a zor kho men kan tha a van der kho men sihmanhsehlaw zeicah ka ti sia cun kan lung a zor lonak ding cu tivati tivate hram a ngei ngaingai lomi hna a ngei ngaingai lomi hi dohthlennak ah bawi le lutlai deuh hrawng cu tangka khat tam deuh an van ngei deuh zuahmah cang hna i a van caan sau deuh zuahmah cang an chungkhar ca le anmah ṭhut diamnak lawng kha an ruat cang i ralhrang sinah ap thluamah ko lai sihmanhsehlaw caan saupi miphun le ram caah biatak tein a rak um cangmi a rak dirmi hna hriamtlai kan timi hna caterisi Hiti bantuk atu ee ti bantuk hi cu an hmun ko rih la le cu ca cun hi an hmun peng lai i zei chi poah mi he an thazaang kan ṭhawn le thazaang patak te kan chuah kha a herh mi timi zong kha ka han van chimchi ka duh i zei si poah hriamtlai kum li kum nga hrawng i a van tlaimi tete mino uh, zong nunnak an pe kan upat ko hna sihmanhsehlaw lutlai pawl nih an timhmi kha cu tampi si ko bu na ka zong kana bochan ngai e a chawva tampi ngai e a chawva ngai long selo nupi zong kha tampi nei chi chawva anunnak tiang arum long selo nupi zong chayel avan nei chang tiga khan nupi tiang man arum chang cho ah an maw lo le tutan ah PDF cu zat an up an timi zong hi a si zong si kho men a si lo zong si kho men zei si poah ah hriam miphun le ram caah dir tak a taktak mi hriamtlai kan ngeih mi hna Chin mi nih kan ngeih mi hna Chin cozah zong kan ngeih cang mi mi hi ah hin batak tein kan nih zong ka thazang kan ṭhawn hau timi zong kha van pe chi ka duh le zei si poah an chim mi kha na li nan ka ti sul lai caah ram batak tein van ngai u law cucun

Hika hin kan van hmuhmi kha van zoh pah ko la. Hmai zong hi video an langhtermi hna zong hi mithmai hi fiangfai tein lang lo. Cun assessment lam assessment ngaingai hnga maw timi hi ruah awk ngaingai um. Zeicahtiah cun tun ka chim bantuk khan hriamtlai hna an thinlung dah a si lo. Atu April, April thla hmai thla chung ah hin hlut u. ser cang ding si cang tiah aa khen. Ral hriam a tlaimi vialte hi an thinlung zornak dingah a van tuahmi zong a si khomi si ti kha ruah awk tampi ummi cu si. Cucu zeidah a si ti si ahcun van zoh u law an langhtermi hna hin zei bantuk nih PDF can tampi cu aw PDF an tampi tikah zei bantuk phu timi an langhter lo. cun zeitik caan ah ti bantuk an langhter lo an hruitu upa cu bantuk an si ti bantuk khan lo a fawinak kan chim sia cun a CDF ha kha PDF an sia cun a cu bantuk an si timi kha an langhter lo PDF le tlangcung hriamtlai ti lawng kha an tu an ti tikah hin an minung zong an fiangfai tein van langh tik lo tik ahhin minung tampi kan thinlung zornak ah sala se mi cu thluak tawlnak mi men so so asala ti kha ru achiu se le biafiang taktak cu hi te bantukin pdf lei zong nih batak tein asalomi si timi zong kha tlawmpal ah an langhter te ko lai i cu karlak ah caan fiang te a van lang hlan ah minung tampi nan lungzor te hlah u law ti kha ka van chim ka duh le zei si powa tu ten ni kan video kan zoh tu nan cung kan lom a ti bantuk in namba chiu ni tha za pek nak thong in kan ma chiu zong he hi te bantuk in kan chim kan rel nak se kan pel sual mi zong um khomen a si zong ah zeitin minung pakhat a hriamtlai hna kan nan hnorsuan hna le upa hna kan nan hnorsuan mi hna nan um sual si ahcun zeisi pua ngaithiam hna si law kan palhnak vialte kan tlamtlin lonak vialte kha remhkhawk na zuam cio ko lai ti kha hika han van chim ka duh i zeizong si ah a ka zawtu vialte chu ṭha mang ṭhan hau lo ti kha ka han adongnak ah van chim ka duh.